azul eh, fell-awen eh, mṛeḥba yes-wen nessaram ayen akka d nefraq ass-agi daɣen eh, ad ilin d lbaraka yal yiwen amin ihi ass-agi ad nmeslay ɣef teflest la foi i nezmer ad nwali amin nuḥet ɣer injil markus ixef wis sin taṣeddart yiwet ɣer xemsa amin acu d-qqaren tseddarnat. Mi ɛeddan kra n wussan, Yasuɛ yuɣal-d ɣer Kafernaɛun, yeffeɣ lexbar belli deg uxxam i yella. Aṭas n lɣaci i d-innejmaɛen armi ur d-yeqqiwem kan ula sdat n tewwurt. Netta yettbecciṛ-asen awal n Yillu, Atan rebɛa n yergazen wwin-d yiwen n ukrif i Yasuɛ. Akken walan ur zmiren ara ad ssiwḍen ɣur-s si lɣaci-nni, kkan-d si ssqef, kksen iqermuden s nnig wanda i yella Yasuɛ. Syin-a, ssidren-d ukrif-nni deg wusu-nnes. Mi wala liman-nsen, Yasuɛ yenna i ukrif-nni, ttwaɛfan-ak ddnubat-ik a mmi. Amin. Di tseddart tis xemsa, Yasuɛ iwala taflest n yergazen-nni i d-yewwin yiwen n ukrif. Yasuɛ yerra-yasen-d ɣef ṭṭlaba-nsen. D acu i iwala Yasuɛ? Iwala taflest-nsen. Amek tga teflest-agi i nezmer ad nwali? Yasuɛ iwala taflest n rebɛa n yirgazen. Ur iwala ara taflest n wukrif-nni. Rebɛa n yirgazen uẓan-d ɣer Yasuɛ. Tazwara, taflest ilaq ad d-naẓ ɣer Yasuɛ. Rebɛa n yirgazen-nni ɛewwlen-d ad xedmen yiwet n tɣawsa ixulfen. Taɣawsa-yaki ur tettwaxdam ara. Lɣaci-nni merra qerben-d ɣer Lmasiḥ s tewnafit, par curiosité, ma d irgazen-nni qerben-d ɣer Yasuɛ s teflest. Amin? Mi qerben ɣer Lmasiḥ, ufan-d yiwen uɛewwiq, taseddart tis rebɛa teqqar-d, Mi d-qerben ɣer Lmasiḥ, ufan-d yiwen uɛewwiq. Taseddart tis rebɛa teqqar-d ur zmiren ara ad t-ssiwḍen ɣur-s. Ma nqerreb ɣer Lmasiḥ, ad ɣ-d-qablen iɛewwiqen. Irgazen-nni mi d-qerben ɣer Lmasiḥ, axaṭer ẓran ad afen ayen ttqelliben, ayen ssuturen. Aṭas n iɛewwiqen ad d-naf di tikli-nneɣ akk d Yasuɛ Lmasiḥ. Ad wen-d-fkeɣ yiwen umedya. Ad ruḥeɣ ɣer lbanka i wakken ad jebdeɣ cwiṭ uṣurdi. Rujaɣ azal n ssaɛa. Mi tewweḍ-d nnuba-w, nnan-iyi-d aselkim-nni igugem, l'ordinateur est bloqué. Amek ad tili tsedmirt-inu? Quelle sera ma réaction? Iɛewwiqen ad ttilin yal ass mger taflest-nneɣ, meɛna irgazen-nni ɛewwlen-d ad zegren iɛewwiqen-nni i ten-id-iqublen. Amin? Irgazen-nni sɛan liman, meɛna daɣen ɛewwlen-d. Taflest, rnu-as tigawt, l'action. Rebɛa-nni n yirgazen ur fcilen ara zdat n uɛewwiq-nni. Ur ttahmen yiwen, ur ttrun ara. Taṣeddart teqqar-d, ur zmiren ara ad t-ssiwḍen ɣur-s si lɣaci-nni. I nebda ad yili si, à cause de la foule. Yal ass, amdan yettqellib am ḍelmu. Di leǧnan n Ɛiden, Adem izelli ṭṭrama ɣef Rebbi, mi is-inna, Tameṭṭut-agi i yi-d-tefkiḍ. Akka i yebda umezru n umdan. Lebda ad ilin yimdanen neɣ tiɣawsiwin ad d-yeskin d aɛewwiq. D acu ara nexdem akked widak-agi ur ɣ-yeǧǧin ara ad nqerreb ɣer Rebbi? Irgazen-nni ur ḥbisen ara xas akken llan aṭas n yiɛewwiqen, axaṭer ur llin ara seg wid yettuɣalen ɣer deffir. Amin a Nuḥ, ad nɣer di di tebrat n Iɛebraniyen ixef wis ɛecra taseddart tesɛa u tlatin, ad nẓer d acu tt-qqaren tseddart-agi. Ma d nekkni ur nelli ara seg wid yettixiren i ubrid n Ṛebbi, ur nelli ara seg wid yettuɣalen ɣer deffir yettixiren, lameɛna nekkni seg wid yesɛan liman netteddu deg ubrid n leslak. Amin. Taseddart teqqar-d, Ur llin ara seg wid yettuɣalen ɣer deffir. Meɛna d wid yettarran taflest di tagawt, la foi en action. Rebɛani n yergazen ldin ssqef, nudan tayeḍ n tarrayt, une autre méthode, zdat n uɛewwiq-nni. D acu iɛewwiqen ara d-naf ara ɣ-yeǧǧen ur nettqerrib ara ɣer Rebbi? Ilaq ad nnadi tayeḍ n tarrayt, une autre méthode, i ixulfen. Yasuɛ iwala taflest. Yasuɛ iwala amek rebɛani n yirgazen amek i rran di rrif aɛewwiq-nni. Taflest daɣen ttirrin di rrif n iɛewwiqen. Iɛewwiqen ur ɣ-yettaǧǧan ad nexdem lebɣi n Sidi Rebbi. Yasuɛ iwala taflest akk d tigawt, l'action, n yirgazen-nni. Yasuɛ iwala belli irgazen-nni ur ḥbisen ara sdat n uɛewwiq-nni, ur llin ara seg wid yettuɣalen ɣer deffir. Asteqsi, I nekkni amek nella deg wannect-a? Amin, Taflest tettban Ulayɣer ad d-nemmeslay, axaṭer taflest d tigawt, la foi c'est l'action, leḥmala daɣen nezmer ad tt-nwali. Leḥmala mačči d awal, d tagawt, c'est l'action. Zemreɣ ad s-iniɣ i tmeṭṭut-iw ḥemmleɣ-kem? Ad iyi-tt-tiniḍ amek i tḥemmleḍ? Ad s-iniɣ aql-i nniɣ-am-t-id. anect-a ur d-yessebgan ara leḥmala. Nruḥ ɣer tebṛat El Galacia, ixef wis xemsa, taṣeddart tis setta, ad nwali acu teqqar tṣeddart-agi. Amin! Axaṭer di tikli-nneɣ akked Yasuɛ Lmasiḥ, Neḍher neɣ ur neḍhir ara, ayagi ur yesɛi ara azal. Ayen yesɛan azal d liman i d-yessebganen lecɣal i nxeddem s leḥmala. Amin. Yasuɛ ur iwala ara taflest n uɛekruf-nni, iwala taflest n rebɛa n yirgazen. S tudert-iw i zemreɣ ad d-sbegneɣ taflest zdat n Lmasiḥ akk zdat n yimdanen. Ihi ilaq-iyi ad d-begseɣ, je dois agir, i wakken ad tban-d teflest i sɛiɣ d Yasuɛ Lmasiḥ. Amin. Ihi qqimet di lehna n Lmasiḥ, Rebbi ad ken-ibarek.